Dema xweş be em hinekê behsa gotegota Mesûd Barzanî bikin. Ez ji bo çi dibêjim gotegot? Ji ber ku ne belgeyek, ne dîmenek, ne rengek, nivîsek, ti tiştek tune ye, lê gotegotik heye. Çi ye? Dibêjin Mesûd Barzanî gotiye min ji êrên ereban re name şandiye. Min gotiye eger min êrişî Rojava bikin ez ê ber bi Qamişloyê birê bikeim. Yanî çi? Ve çi jê fam kir? Ka pêşî ez bêjim ew çima gotegot çawa bûye? Gotegot kesekî di Rûdawê de dibêje min ji Adil pirsiye. Adil kî ye? Adil jî nizanim. Serokê Kişan Enîstû. Enîstû kengî çi bûye? Kişan Enîstû ye? Kanê li ku ye? ke belgeyek tune ye ku gotiye negotiye. Dibêje me ji Adil pirsî, min got Adil hûn çi axivîn? Adil got binêr binêrin binêr. Min ji Adil pirsî, Adil min re got min ji Mesûd Barzanî pirsiye, Mesûd Barzanî gotiye min ji eşîrê Ereb re şangiye. Çîrok ya çi ye? Wî ji wî re kê ji kê re got, çawa got, çi bû, çi qamî? Tê bêje dema derwêşa ewdî de ne. Ez barim li klîba hunergeha welat destana derwêşa ewdî temaşe kir. Yeke kevim bandorê. Êlo eşî dîtine û şûr dikişîne filan. Xunewî ke yo çi ye Mesî Barzanî? Klîb ji xweş bû xwedayî destê wan ser xwe hunergeha welat baş diafirîne. Bijî. Belê tê bêje qeya wî sedemê de ne dirije min rabiye min cewab şandiye ji êlê ereb re eşîrên ereb re. Heyran tu cewabê diçinî çawa diçinî çi dişînî xêr e? Bi derê her tiştekî usûla xwe heye, qurala xwe heye, pîwana xwe heye, rêweberên Rojava hene. Civînekê çêke bi wan re biciwe, doxuyaniyekê bide, an jî hinekî din cidî be, cidî taw bigere. Çawa dibe te cewabê dişînî eşîrê re kîjan eşîrî re te şand te çi got? Ti çima dişînî ege te şandiye ti çima eşkere dikî? Ege te eşkere dikî ti çima bi dizî eşkere dikî ji kesekî re dibêjî. Mesûd Barzanî hêza wî heye, çapmenya wî heye, milyarê wî hene, milyardêr e da. û dikare di rojnameyeke xwe de, dikare di televîzyoneke xwe de, radyoyê de, heta birova wî ya ragihandinê heye, bila ofîsa wî bide şêrmendê wî biaxivin. Ji bo çi yekê rabe nûçegehaneke derawekî bike ser navê Mesrûr Barzanî, Mesrûr Barzanî wisa rûnê kurd jî bawer bikin û bi wî awayî paqij bikin. Wisa nabe, ew ne rast e. Ez bi xwe bawer nakim. Ji bo çi? Hûn ê bêjin ji bo çi? Eger Mesrûr Barzanî cidî ye, rast dibêje, dixwaze rojava biparêze. Heyranbira pêşî Deriyê Sêmalka weke. Deriyê Sêmalka girtiye di ser rojava de. Bi xwe peyam bi xwe nakoke. Ji bo çi? Dibêje min ji Eçira re gotiye eger hûn hêrişê rojava bikin ez ê ber bi Qamişloyê bi rê bikevim. Ez bi xwe çi fam dikim ji wê? Ez ji wê bi xwe peymanekê bi Ereba re fam dikim. Yanî hûn vî alî êriş bikin em vî alî êriş bikin. Yanî ez ê ber bi Qamişlo bi rê bikevim yanî çi? Dê ber bi Qamişlo bi rê bikevî herî ku. Dibije gotiye ez bixwazê bi kesî pêşî bim. Ma dît te li Kerkûkê çi digot. Te digot Kerkûkê eger bê ez bi xwe wekî pêşmergeyekî neferekî pêşmerge ez ê li vir li Kerkûkê ez ê biparêzim. We bi dilniyayîşê we pê tana lêm her çi hêzî pêwîst bî bo parastinî Kerkûk amade ye. Xweşim amade im bêm wekû pêşmergeyek lêre li Kerkûk tifeng hilgirim. Ka te yek saetê jî neparast tewî Kerkûkê, bi sedî pêncî û yekê axa başûr çû. Li aliyê din em binêrin gefê ser Rojawa dema DAIŞ'ê êriş dikir, te çi dikir? Te li ser sînorê Rojawa xendeq dikolan. Ambargo li ser bû. Te rêveberên Rojawa asteng dikirin nedikarîn dekevne derve. Enekese te çêkê bû ketibû nav de wekî ajana enekesê destê wê de dagirkirina gelek herêman der heye, Serê Kanyê, Girê Spî, Efrînê. Ez nabêjim ew ne iddiaya min e. Binêrin berpirsê enekesê Îbrahîm Birwîg ji wan e, çi dibêje? Dibêje em li Efrînê şirîkê îtilafê bûn. Şirîkê îtilafê çi ne? Îtilaf çi ye? Qaşo mixalefet dibêje. Mixalefeta li dijî Esed çêkiribûn, Tirkiyê berêxistin kiribû, ji wan re Qaşo rêweberiyek hikûmeteke xwecihî çêkiribû. Tirkiyê ew birêxistin dikirin, pere dide wan, çek didane wan, Piştgiriya wan dikir û ber da pîsra kurda êriş dikirin û şirîkê wan jî enekese bû. Bab, xwe dibêj. Wextê ge em şirîkê îtîlafê ne û ev çekdar beşek in ji îtîlafê, yanî ya gerek em ne di nav de bin yan jî em li wê derê bişopînin. Demek berê eynî Îbrahîm biro Dengê wî bi Mesrûr Barzanî re derket bû. Mesrûr Barzanî çi dibêje? Dibêje me bi xwe çiyê kedî ser me, me çareser kiriye, me dewleta ereban re gotiye, me ordûnê re gotiye, me gelek kesa re gotiye piştgiriya qesa dî nekin. Heta di çaxunya ereban de Mesrûr Barzanî derket Mesrûr Barzanî. Derket eşkere got, got qeseda kurda temsîl nake, kurda heme temsîl nake.

Ti rast dibê jî rê bide bila çapmeniya Rojava, bila ronahî, bila anha, bila stêk tîvî an jî bila çira tîvî an bila jin tîvî bila li Hewlêrê serbest bixebitin. Di rê nadî li aliyekî nûnergeha Rojhewa li Hewlêrê hebe, nûnerê Rojhewa li Hewlêrê hebe di dest û nadî. Nûnerê Rojhewa nikarin li Hewlêrê bin. Te rabû nûnerên kenekê ji Hewlêrê derxistin der sînor kên şandin Silîmaniyê û tu dibêjî ez ji ereba re gotî ewsa ewsa. Tu çima ji ereba re dibêjî? Tu rast dibêjî rêveberên Rojhewa bang bike, rûnê bi wan re civînekê çike, doqîneke çapmaniyê bide, bêje ez vir eşkere dibêjim, kî destê xwe dirêjî Rojhewa bike em wî destî bişkênin. Derkev bêje ma zimanê te tune ye, ma çaxmeyê te tune ye, ma hêza te tune ye. Ma tu nikarî bibêjî. Ma hewceyek kesek rabe ser navê te derawa kê bike tu bibêjî. Ma hewceyek tu xwe bixe wê astê ku em rabin îro wisa şîreta li te bikin. Ma ev heqê xwedê ye. Tu çima xwe dixî wê astê, tu çima xwe nizm dikî. Bi pêşengiya Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan me got belkî Kurd nêzî hev dibin, Kurd wê îtîfaqa xwe çêkin, wê Kurd bêne ser xetekê, wê hêza xwe bikine yek. Hêviyek çêbû. Lê em dibînin tu radibî rêya gundî ya digrî tu nahlî gundî derbazî herêmên behdînanê bibin. Li herêmê Garê gundê wê derê asteng dikin. Nizanim çend gund bîst û heşt gund bi derê gundîn ha rêya gundî ya dise birîne. Artêşa Tirkiyê bi te re derê rêya gundî ya dibire tu çima nabêjî artêşa Tirkiyê tu çi dixwazî? Artêşa Tirkiya di rojên borî de careka dî rêka gundên Berêgareyê girtîne. Li gorî zanyariyên peyamnêrê Kenal Heştê di rojên borî de hêzên artêşa Tirkiyeyê yên ku li nava axa Herêma Kurdistanê hatine cêgirkirin, careka dî rêka Gundên berê gareyê girtîne ku hejmara wan gundan bîst û heşt in. Rêka berê gareyê ji binarê gare yên çiyayê gare heta sinûrê nahya Şêladizê li qeza Amêdî pêk têt û rêka bîst û heşt gund in ewî sinûrê ye. Eger tu bi pêvajoyê re yî, tu bi rastî dixwazî li Bakur çareseriyek çêbe, bêçaxê rêya gundiya veke, astengê berê dernexe holê, rêya gerîla nebire, dorpêç neke. û mexmûrê bi dengê xwe re hemberî mexmûrê bilind bike. Mexmûrê çima ambargo ser mexmûrê ye? A ferqa Rojawa ho mexmûrê çi ye? Deh hezar Kurdistanî red pazdeh hezar Kurdistanîyê koçber zilma Tirkîyê rawîne li ber xwe din bi îradeya xwe bi salan e birsîn e tîne lê îradeya wan naşkê li ber xwe din pêwîst e tu pîroz bikî Iraq ambargoyê da dinê ser tu deriyê Hewlêrê jê re digirî xwendekar e diçe zanîngehê nikare bê Hewlêrê. Doktor ne derman jî re razî ma nikare bibe. Nexweşa nikare bê hewlêrê derman bibe. Te ji bo çi ambargoya li ser mexmûrê hûn naşkênin an jî dengê xwe nakin? Ma çi ferqa mexmûrê Şengalê Qamişloyê heye? Lewre ez bar nakim Mesûd Barzanî tiştî wisa gotibe. Eger gotibe bila kelemeke daxuyanîk bide, bila bibêje, bila şûnmenê wî daxuyanîk bidin. Bila belgeyekê derxin, bila belgeyekê derxin. Çapmenya Mesrûr Barzanî her roj derewa dike televîzyona kurê Mesrûr her roj derewa dike Silêmaniyê tevê hev dike şer sol dikin Kabila kerem ke derxin belgeyekê Mesrûr Barzanî kengî tiştêk wisa gotiye Mesûd Barzanî te kengê got ez ê herim ber bi Qamişloyê birê bikewim gelo tu ber bi Qamişloyê birê bikewî Qamişloyê dagir bikî an jî biparêzî çawa yanî çi zelal bibêje tu çi dibêjî dixwazî bêjî çi. Ji ber ku kirinê te yê berê nîşan din ku peyamê te ne rast in. Min rû tirsa. Ez bi xwe bi guman im. Eger rast dibêje, eger Mesûd Barzanî semîmiye rast dibêje, wê çaxê ew çi pîlan in ku enakese dîsa dest bi hereketê kiriye. Enakesê dibêjin heyetek çêkiye wê Yek ji nûçeyên herî girîng li Rojavayê Kurdistanê ew e ku şandeyek Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê enekesê xwe amade dike ji bo ku biçe Dîmeşqê ku ev yek di çarçoveya vexandina serokê qonaxa veguhêziya Sûrî Ehmed Şer'e de hatiye pêkanîn. Niha ji bo çûyîna wê şandê bo Dîmeşqê li gorî yanî çavkaniyên me yên taybet ku ji nava enekesê me me bi xwe bi we re peywendî çêkir dibêjin ku şand niha tê amadekirine. Boçe Ji ber ku Colaniya ew dawet kirine. Ji bo çi? Ji bo ku Hakan Fîdanê wezîrê karê derve yê Tirkiyê dibêje hêzên Sûriyê, kurdên Sûriyê ji me alîkarî xwestine. Yanî ene kesê ji me alîkarî xwestiye. Wan jî çûye ji Colanî re gotiye. Colanî jî dawetiya şandiye gotiye ene kese kerem bikin werin em hew bibînin. Ene kesetî herî çi bikî bi Ma hûn nizanin wî derê heyetek çê bû? Heyetekê bi hevlê kir, li hev kiribûn, heyeta hevdîtina hebû, heyet diçû dihat, hûn çima bi serê xwe dibina heyeteke din diçin? Hûn çima wisa bêrêziyê dikin li hemberî heyetê? Tê herî çi bikî? Mesûd Barzanî eger tu nexwezî enekesa dikare wisa bike. Lewre ew semîmî nine, peyameke semîmî nine û ne rast e jî. Eger rast e bila kelem bikin, eşkere bikin, bila dîmenekê, belgeyekê, vîdyokê derxin ku em bizanin rast gotine. Em spasiye we dikin ku we li me temaşe kir, dem baş.